aye aye aye aye loko ni ri karhi ni tshamile laha ni tshame kona ni fikela hi mhaka yin'wanyani mhaka leyi karhataka ngopfu mhaka leyi a hi fikeleli ka yona ngopfungopfu loko hi ri karhi hi chumayela minkarhini ya ku tala hi ku ku na swihlangi nkarhi wun'wanyana mara swa fanela ku hi addressa mindyangu ya ku tala yi file namuntlha because of timhaka leti a hi ti address ni lake ana ya vulavula hi hi mhaka ya swiqitho swa ximoya um na swilo leswi endlekaka mindyangu ya ku tala u kuma ku a yi survive ku hundza ka swoho because ntiyiso wa koho a va wu tivi vanhu ku ku va ku ri ku endlekeni ka yini a wu ri ni vulavula na vanhu lava nga tekana ni vulavula hi vanhu lava nga tikhapuli ni vulavula hi vanhu lava tshamaka swin'we eh a swi a swi tsakisa kahle kusukela ku sunguleni eh ka muxado wolowo swi fambe swi ya swi tika eku fambeni ka malembe loko mi ku mi la ku twisisa ku ku endleka yini mi nga kumi nhlamulo and loko u tshame u ri wexe wa swi tiva swa ku munhu lweni a n'wi rhandza mara kahle kahle ku ku endleka yini a ni swi tivi ku na mimoya leyi fikaka yi mi baka ene loko yi mi ba mi boheka ku va ni mi va true to each other mi byelana ntiyiso ku na mimoya leyi a ya ku u kuma ku u ku etlele na vusiku u ri wanuna u ri na nkosikazi ko kwala kusuhani mara u kuma ku ya va na mhaka leyi ya ku u tikuma u etlerisiwa na un'wana wa xisati u tikuma u etlela na wansati u nga swi tivi ku swi tisa ku yini wa languta na wansati loyi nkarhi wun'wana a wu n'wi tivi van'wanyana nkarhi wun'wana u kuma ku wa n'wi tiva hi mukhuva wolowo kuma nkarhi wun'wana kuma ku ku ri wansati na yena a tikuma etlerisiwa na wanuna a tikuma um loko a etlerisiwa na wanuna lweye a tikuma se swi onhakile ku onhaka hi ndlela yini ya kona u kuma ku a tikuma se a pfuka a tsakamisini wansati kumbe wanuna timhaka leti dzike ngopfu ene a ti vulavuriwi problem ku va ti nga vulavuriwi va twa onge enhlamba swi lava hina vavhangeli ke um hi nga nyikiwa swoho ku hi fanele hi ya hi ya hi ya exuma tinkingha leti i timfihlakalo leti ti baka vanhu va nga swi tivi ku i yini swi va baka so mhaka leyi fika ka me ku a wu ri ni vulavula hi yo katsongo leswiya mi fikaka swi swi swi etlela na n'wina na vusiku i mimoya ya vanhu um swi endliwa hi vanhu vanhu na madimoni vanhu na madimoni va tirhisana swin'we loko ni ku vanhu na madimoni va tirhisana swin'we vanhu lava nga va khendla ku va ta va na mali vanhu lava nga va khendla ku ku va ta rima ngopfu va pfuna ngopfu vanhu lava nga va khendla va khendlela mintirho swilo leswi va swi lavaka va swi landzaka leswi ta swi ta va tirhela vunyingi bya swo a swi hambananga na sex a swi hambananga na timhaka ta masangu ene va ku byela kahle ni loko va n'wi nyika munhu wa swaku swilo leswi hi ku nyikaka swo swi ya swi ya tirha a swi lava swi hluphekisa ene a swi lava ku xaniseka hi swi na problem ya ku swi hatla swi kwata ene swi swi swi swi swi lava loko swi lava timhaka ta masangu swi fanele swi tikuma so u kuma ku package liya ya ku swi fanele u swi teka swi ri swimbirhi xa xinuna wa xa xisati yi kumeka nkarhi wun'wanyana hi xitalo yi durha ngopfu ka lava yaka va khendleni se va u kuma ku u te u teka xa xinuna loko u teka xa xinuna xi ri xoxe swi vula swa ku loko xi vuya xi ta ku tirhela xi ta sungula ku lava ni xi lava wansati loyi xi nga ta xi nga ta etlela because ntirho wa xona se xi sunguleni ku endla mali xa yi nghenisa la kaya a ku na problem loko u xi landzini xi ri xa xinuna xi fika xi ta la kaya xi fika xi sungula ku endlela mali basopa nkosikazi ya wena it's either swi ya swa ku u ye va khendlisa ku yini eyi maxangu ya vutomi va kiti vavasati va fambaka va tekiwa va nga swi tiva swa ku va ti chela ka swilo swa njhani loko a ku teka vava lweyi it's either n'wi kuma ri na mali kumbe n'wi kuma a nga si va na mali a ya kendla na wu ri koho tinkingha ti ta sungula mi ri swin'we kokwala kumbe n'wi kuma la ri na mali a ri na swilo hinkwaswo u tekeka we thatheka u vona ka wanuna fambaka hi timovha ta ku durha vona ka wanuna a nga na muti santin u famba u la ku ya tshama santin u nga swi tivi ku swi tlhavo leswaku i yini loko a fambeni a swi landza It's either va n'wi byela leswaku wansati loyi a nga ta n'wi teka loko a kuma khwiri ri ta tshama na ri huma loko a kuma khwiri ri tshama loko ri a tshama na ri huma khwiri lera ri huma hi timhaka ta ku leswi ya swi nghenisaka mali swi etlela na yehe lwansati and loko swi etlela na yehe swi khotsa ti-miscarriage swi fika swi vandalizer leswi va ka swi ri la ndzeni it's either loko a khoma n'wana khwiri ri huma ngati liya ya fetus liya yi ya ka mfumo wa, wa, wa, wa satan ka, ka kingdom ya, ya munyama madimoni ma fanele ma phuza ngati liya ku mfumo wa munyama wu ta kota ku kuma matimba mali ya nghena but then wawansati u ta tshamela ku rila ku why ni nga kumi vana la ka muti lowu mi endla ku tikuma ni ri na vana problem i ku a wu swi tivi nsati wa ununa wa tlhela nga ku byeli leswaku nsati wa mehe hinkwaswo leswi hi nga na swo swi vangiwa hi timhaka leti wa wu vilela wu lava na n'wana u tshama na nuna loyi a nga na mali ye a nga vilela kun'wana nsati wa nsati wa mina u nga vileli swi ta lungha swi ti komba nga swi n'wi dyi wa swi tiva ku what is the eh, reason behind ku humelela kokoloko so hi xitalo mindyangu a hi tshiki lava ku ya va khendla hi swona hi ya hi ya vuya ka mindyangu ya vanhu lava nga normal eh, eh, eh u tikuma navusiku loko etlele ene u kuma ku nuna wa wena wa ku satisfya sesi wa ku satisfya ekamereni na wehe mhakhi e, e, e, na we bava mhakhi wa ku satisfy a nga ku tsoni swilo hinkwaswo swi tshamisekile mara there's this problem ku tshika njhe ka vhikinyana rin'wana u tikuma u etlerisiwa na wanuna u nga swi tivi swa ku endleka yini and u tikuma u pfuka u tsakamile kumbe wu ri wanuna u tikuma u etlela na wansati u pfuka u tsakamile that is very dangerous nyimpi yeleyo a wu yi lwi hi nyama nyimpi yeleyo yi lwiwa hi xikhongelo i vanhu va va rich laha handle va va ni swilo swa swilo leswi va va ka va va nyike swoho vanhu loko va ya ku khendleni a va swi direct mimitini ya vona se va swi humesa swi famba leswi kuma mimiti yaleyo ka mikhongelo va mbuyangwana mo tihanyela njhe mo va vanhu njhe loko swi fika a ku a ku na protection swo fika swi tinghenela swi etlela na nsati wa wena and loko swi etlela na nsati wa wena swi khosa i munyama wa nsati loyi sungula a va na xindzhuti loko n'wi vona u tshamela ku nyanyetseka tin'wani ta ka ti nga ri kona loko n'wi vona njhe u nga ha n'wi nga ha tsakisi hi nchumu ka yena u n'wi tsundzuka njhe loko a nga ri kona a ri kule u swi twa swa ku na rirhandzu leriya mara loko mo ze u vuya kaya mi fika mi languta na hi matihlo swi vona kahle ku hayi a ku na lexi ku tsakisaka ka lwansati u luza interest na yehe wansati same thing because u yetlelisiwa loko ku ri ku i landzele xiya xa xisati i ye xi yetlela na na na nuna wa wena nuna wa wena i ta vona nkarhi wun'wanyana swa endla na ku a lahlekela mi lahlekela hi ti-feelings landlwini ku nga ha ri na nkondzo ya le kamereni mi nga ha layithi maxangu ya misava vanhu va huhwa laha handle vanhu va humelela mi vona vanhu va va na timovha ta ku durha kasi va tirhisa n'wina swi leswiya as long as swi tsaka swi ndhachani leswiya swi kuma masangu a swi endlela a landzela minawu ya koho leyi va lava nga ti a landzela yo loko ya ku khendleni swo tsaka swi nghenisa mali n'we mi xaniseka wanuna a hetelela nkarhi n'wana a hlongola nsati wa ye nsati wa ye a famba a ya teka nsati un'wana a vuya na ye va ta tshama ya xinkarhana nini nini ta sungula very same thing because swindachani leswiya loko swi kuma wan'wana wa nsati futhi a ri koho layiya swo nghena a swi tlangi wanuna a hlamala a nga tshami na vavasati kasi ku na vanhu lava lwaka na yena i budula la ka ye ka ngheneka na vavasati va ku tala u kuma ku va lava vana hi timbili ta voho hinkwato mara ha ti miscarriage ha ti miscarriage loko ri xini a wu ni byeli u hleketa ku xikwembu xi nga ku nyika n'wana xi tlhela xi n'wi teka e-e lava xivangelo ku xivangelo i yini hi ku xikwembu loko a xi nga lavangi ku nyika vana from the beginning a xi nga ta ku nyika a nga ta nghena tshama khwirini from the beginning xikwembu loko n'wana a fika a hundza lava xivangelo va huwa vanhu laha handle va huwa vanhu laha handle u ku khoma kuma miscarriage u khoma u kuma miscarriage number one mfumo wa munyaka ma wa tsaka madimoni na madevil worship na tiforce ta vona va tsaka ngopfu because ngati liya ya futus yi na matimba ngopfu ya control ya operator emfun'wini wa vona number two va tsakisa hi confusion leyi nga kona because the devil is the author of confusion confusion leyi nga kona yi ku nyika vutomi ka madimoni na mfumo wa sathana yi ba minkulungwana loko ri karhi u vaviseka depression is one of the demons leti ti ti ti ti ti celebrataka masiku hinkwawo ku va na depression phela a swi tiyile ka xikwembu is the demonic forces stress is the demonic forces ku vilela is the demonic forces ku kala u nga ri na ku tshemba u ri na ku kanakana ku ri ku swi swa wena u nikiwini mara wa kanakana a swi pfuleki ku wa kanakana i swakudya swa madimoni mfumo wa sathani wa tsaka because the devil is the author of confusion so a wu ri ni mini ka solution solution i ku loko u tshama na wu khongela ndzilo wu tshama wu pfurha ndyangwini wa wena xindachana hambiloko vo vo xi rhumela a xi nga ta kuma nchumu laha a xi nga ta kuma nchumu lexi endlekaka ku na ti-terms and condition loko va famba va swi landza loko o wa swi rhumela ka tindhawu leti a tshamaka ka to kuma swa ku hinkwavo va pfurha ndzilo xindachana lexi a xi vuya xi ta bala kaya xi boheka ku vuya xi ta etlela na nsati wa yena like it or not loko ku ri ku a nga xi kombi ka nsati wa yena xi nghena ka ye n'wini se u tivutisa swa ku xi nghena njhani ka ye n'wini kasi the spirit of of gainism and lesbianism xi ta hi kwini tlhela ndzhaku ya ka geneza u ta yi kuma mhaka leyi nga endla xikwembu sodoma na gomora za xi rhasa sodoma na gomora so swindachana na swilo leswi hinkwaswo a swi kheti ku wanuna kumbe wansati because swi huma under the same spirit of of of of leswa magay na malesbian na swin'wana na swin'wana i'm not saying ku swi wrong ku va va swi endla magay magay malesbian malesbian there's nothing i can change about that but ntiyiso ta tshama wu ri ntiyiso xindachana a xi kheti ku wanuna kumbe wansati that is why vavanuna van'wanyana u kuma ku e, e, e, e vununa bya vona bya ha tirhi at all va tirhisiwa hi swindachana leswiya and loko swi va tirhisa navusiku swi ndzima ku va ta performa mintirho ya vona ya xinuna because va tirhisiwa tanihi vavasati navusiku eyi timfihlakalo and a yi fiki loko hi yime tipulpiti ka timhaka leti mina nkateko n'we mi titwaka pfunani van'wanyana hi timhaka leti mi nga tshami hi tona va kota ku ya ka mindyangu ku fana na n'wana mi nga yi yaka loko ku ri ku na n'wana mahari ku karhatiwe ni sweswo leswo nkingha leyi ya ku etlela yi etleriwa hi swilo i nkingha ya serious nyimpi sungula ku khongela namuntlha xikwembu xi ta ku pfuna hi mina for sweswi si tshole hi mina ni kombela mi byela van'wanyana va subscribe va ta kota ku kuma vutomi va ta kota ku kuma timfihlakalo va ta kota ku aka mindyangu ya vona va ta kota ku twisisa ku swi vula yini ku va munhu wa ximoya ku twisisa timfihlakalo ta ximoya swi na nkoka hi ku lexi nga na nkoka xi hanyaka malembe yo tala i moya a wu fi mara nyama yi ta celeriwa tanihiloko ni vulavulini from the previous video ku yesu kreste loko a ta va khuphuke na petro na yohani va ya ku khongeleni hi twa timhaka leswaku petro loko a vona hi hosi yesu a ri karhi a kwetsima laya a vona abrahama a vona e, e, eliya va yime tlhelo ka yena loko a pfula matihlo a va languta a nga byelanga hi munhu leswaku luya hi abrahama luya hi eliya ku lo ta moya wa le tilweni wu fika wu n'wi pfula matihlo a swi vona leswaku luya hi abrahama luya hi eliya ene i va tiva ku ri hi ku vanhu lava va love khale ka old testament hi vulavula hi timhaka ta le ka new testament laha so wehe na va Abraham na va Eliya mativana ni vula swo yes mativana a wu va tivi sweswi but siku leri u nga moya wo na nyama swi nga ta hambana loko ya nghena kaya paradise u nge byeli hi munhu moya lowu nga pfula petro matihlo ku a swi vona swa ku luya i abraham ni luya i eliya i moya lowu nga ta pfula we matihlo siku leri u nga ta ya nghena paradise so u nga fambi u hluphiwa hi swilo swa ximoya ku ri hi ku moya wu fanele wu khisama eka wena the moment u khongela u byela xikwembu u ku mina i am a conqueror ni muhluri mina ni mulu wa nyimpi madevil wo xipa na masatanism ma boheka ku khisama eka mina hi vito ra yesu kreste wa nazareta ni rhamba matlhari ya ku ta hi le kaya etilweni ni yimile ni vitana tinsika ta vhangeli ni vitana tintsumi ta xikwembu ku sukela en'walungeni ku ya edzongeni ku sukela vupela dyambu ku ya evuxeni ni boha tindhawu hinkwato la ku hahaka valoyi hi vito ra matimba ra yesu kreste wa nazareta emutini wa mina ni haxa ngati ya yesu kreste wa nazareta eka khona yin'wana na yin'wanyana ya ndyangu ku ta vonakala ntsumi ku sukela ka namuntlha leyi nga khoma banga leri pfurhaka ndzilo vusiku na nhlikani ku hava noyi na wun'we loyi nga ta davulapa ku hava noyi na wun'we loyi nga ta nghenela eka muchadi wa mina hi vito ra matimba ra yesu kreste wa nazareta i declare ni protecta vana va mina hi ngati ya yesu eswikolweni lava yaka koho madevil wo xipa na masatanism ma ri koho vana va ri karhi va gwazana ku pfula ku pfuka mimoya leyo tala ya ku vana va ti hoxela hansi va tlula ka swithezi ku ku ta kota ka hala ka ngati madevil wo xipa na masatanism ma ta phuza ni ri hayi ka wa mina n'wana ni n'wi protecta hansi ka ngati ya yesu kreste wa nazareta in jesus name leswi i swikhongelo leswi fanele u tolovela ku swi khongela na loko u nghena movheni ku papa sweswi ni nghena movheni a hi mina ni nga ta driver wena rhamba wehe xikwembu rhanga ku va ku ri wena u nga ta rhangela emahlweni endleleni wena hambiloko wo driver kahle wu ri perfect ku ta humelela munhu njhe a fika ku chayisa mu lahlekela hi vutomi but loko tshemba kreste yesu tintsumi ta xikwembu ti khoma timovha hinkwato ya wehe yi pfurha malangavi ya ndzilo hambiloko swo vula swa ka yi ta nghena emugodini yi ta tlakuliwa hi tintsumi yi ya vekiwa ndhawini na wehe u languta ndzhaku u ku namhlanje ni ya mangala u ku tinghendlule njhani ku ni hundzise ku yini laya hi ta twa u karhi vulavula rin'wana ra masiku u ku na mina hlamala ku ni wu yake njhani muti luwa eka madzolonga laha hi ri ka wo lembe ra ku hela a swi tika mara this time ni vona swilo se swi vevuka i timhaka ta ku kume timfihlakalo leti ni vulavulaka hi tona muntlha famba ya sungula khongela wa tiva ku it is compulsory ku khongela whether wa ya kerekeni kumbe wu yi kerekeni but u fanele u dyondza ku tshinya mimoya mimoya yi ku yingisa sathani xi tirhise i i i catch yin'wanyana ya ku loko u nga yi kerekeni u twa nga ku xikwembu a xi ku twi yingisa mina sweswi ni ku byela loko u khongela u vitana vito ra yesu kreste wa nazareta ri vito leri ri tshinya mimoya u ta kuma ku rhula endyangwini wa wena sathane xi mi pfale vanhu matihlo leswaku because a nga yi kerekeni a twa nga ku a nga na authority ya ka nga khongela xikwembu xi n'wi yingisa a wu ri ni ku byela mina namuntlha dyondza ku tshinya mimoya hi ku wehe u nyikiwe swona ene u na matimba eku vulavuleni ka wena xikwembu a xi ku katekisi famba mi ya aka mindyangu ya n'wehe yi tiya mi va na vana lava nga ta yimela evhangeli ya xikwembu halleluya